Eginbaş we arassalyk barada göreýliň Yslam näme diýýär. Eý jemagatlar! Resulullah aleýhissalatu wessalam nahar iýenden soň näme aýdýanmyşdy? Belli hemmämiz bilýäs. Elhamdulillahillezî at'amana we sakana we ja'alana muslimin diýenmişdi. Täzeje köýnek geýende näme aýtýanmyşdy? Täze köýnek geýende näme aýtýanmyşdy? Täze selli orananda näme aýtýanmyşdy? Täze balagyny geýende, jülwürüni geýende näme aýdýanmyşdyk? Täze owadan börük geýende näme aýdýanmyşdyk? Oňa aýdýanmyşdyk, Hudaý-a, maňa şu köýnegi berdiň, şu köýnegiň gowulygyny maňa nesip et we şu köýnegiň şerinden meni sakla. Tamam boldy. Hudaýa, şu köýnegiň haýryny, hamana, şu köýnegiň haýry näme? Şükür etmek, allanmasyzlyk, tekepbür et tekepbür bolmasyzlyk, özüňe nämmeka diýmesizlik. Fakat Hudaý maňa mal berdi, şony ýüze çykarýan-da. Alla arassalyk, owadanlyk, eginbaşda gowja geýeniň gowy görýär we men-de gowy zat geýýän-de, şu niýet bilen geýeýin, we haýry ma suni'a leh. Hudaýa, şuny.

Gör Resulullah aleýhissalatu wessalam Serdary Alem näme diýýär? Rahmatul lil alemin näme diýýär? Allaň Habibi näme diýýär? Ynsanlara hakyl we rahmat we süýjülik we mähebbet nämedigini düşündirin beýik ynsan näme diýýär?

Pygamberimiz aýdypdyr, Eý sahabalarym diýipdir. Garundan başga biri-ha biz. Bir adam bardy, maly-mülki kän, heýwir owadan egin-maş geýipdir. Fi burdeýhi. Iki däne geýim jülwuri bardy, hattar, hatly-hatly, araplar heýwir hatly egin-maşy gowy görýärmişdikler. Meň eginbaşym ýaly eginbaş ýokdur, diýip, hyýabandan ýörüp barýardy. Şu gürrüňi mübärek pygambaryň mübärek dodaklarynyň arasyndan çykyp sahabalara aýdan kebş. Bir adam owadan eginbaş geýip, A'jabethu nefsuhu, özüne nämmyka diýip barýardy. Ýagny näme özüne nämmyka diýýärdi? Ýagny hiç kime salam bermeli däl. Hiç kimiň salamyny dogry almaly däl, hiç kimi gözüniň gyýagy bilen gözlemeli däl. Şeýtip barýarka, Fahasafallahu Taala, Hudaý ýer, zemine aýtdy, Çek şony diýdi. Nämka diýýä, Sok şony ýere diýdi. Tekepbirlik edýä, şony ýer sordy, Fehuwe ýetejeljelu fiha ila ýewmil kyýame, günde bir mukdar süýşüp, häzir-de ýeriň etegine barýa şo diýipdir. Häzir-de barýar şol adam diýipdir. Şuny pygamberimiz sahabalarynyň arasynda aýdypdyr. Resulullah aleyhissalatu vesselam şu gep aýdypdyr-da, bir magrur egin maşyna allanyp ýörüp barýan adam ýer çekipdir we tä kyýamata çeli, ha bolýar bolupdyr, bu zamanda näme bolmaýar onda? Eý jemaatlar! Eý musulmanlar! On bäş ýyl, ýigrimi ýyl mundan ozal, on ýyldan aňyrda, heýwere gowy bilýänsiňiz, bir geliller bady şäherleň içinde, bir geliller bady, bir gyzlar bady, bir erk adamlar bady, şu öz şäherlemiziň içinde. Azbes eginbaşyna özüni nämyka diýip hyýabanlarda ýörüýerdi, hiç kim bilen salamlaşmardy. Hiç kim bilen reft-amat edmerdi. Hiç kimiň märekede inlemezdi. Hiç kim bilen salamlaşmaly däldi-ä dogry. Bir adam salam berse-de dogry almaýardy. Oň döwür-de aýlanýardy abi, on ýyl, on bäş ýyl geçýär, zindigi uzaklaşýar, zindigi gidýär. Emma şu mahal şun kun, hamana şu mahal jymgowun agşam şebeşemmidi, şu mahal şol adamlary ba, bilýänsiňiz, görýänsiňiz, bigat bir horlukda, bigat zelletde, bigat bir betbagtçylykda, bigat bir derdiň içinde gününi geçirip be, şu ýere sokulan adamdan parhy ýok-da şuň gezip ýörşüniň. Şol, şol adam, belkim, şu gürrüň, şu zenana, şol adam, belkim, size boluboty bir gün gulagyna barsyn-la şoň. Şol adam-a şu gürrüňleri eşitse-a, heýran galar şoň meň ýüregimde oturan ýaly-la şol adamyň. Şu öz ýanyndan özi häzir-de halka belli etmeýär-hä, muezzep bolup ýaşap duranlygyny. Emme öz ýanyndan özi, özi titräp, hothory edip, özüni iýip, miriz bolup, hemme kişiden-de narahat, Hemme kişiden-de narahat, özünden-de narahat, Hudaýdan-da narahat, märekeden-de narahat, öz-özi hut-hur ýetip ýaşap gezip berdi. Eý jemagatlar! Bir öwliýalar geçipdir, bir ulamalar geçipdir, wagyz mejlisine otuz müň nefer, elli müň nefer adam üýşýärmişdir. Kän adamlar üýşýärmişdik wagzyna. On bir alym adam Hudaýdan gorkýarmyşdy. Kän adamlar daşyma üýşende men allanamaýyn diýip. Tekepburlyk meň ýüregime düşämasyn diýip. Gör Allaň dostlaryny. Ohm wagza girmäkä beýräk kenara çekilip ýekeje özi halwat edip, sellesini aýryp, Allaň azamatynyň beraberine kellesine gum guýýarmyşdy. Hudaýa men şyl adamdyryn. Hudaýa men ejizdirin. Hudaýa men pesdirin. Hudaýa men hiç zat däldirin. Hudaýa sen nemet beripdirsiň maňa. Men aýtmaly edipdirsiň. Aý bir wezipe bilip aýtýan-da. Hudaýa tekepbürlik edamaýyn diýip, kelleleriniň gum guýýanmyşdyklar. O märekä gelýänçä ýene kellelerini ýuwuşdyryp arassalap, märekä gelip nesihat aýdýanmyşdyklar. Allaň dostlaryny gözde. Edip pispäkçilik etişdiler nüwelde. Ýetmiş müň, elli müň nefer daşyny alyp otylar. Emma Allah Tagalaň azamatynyň beraberine Allaň izzatyny we Allaň dininiň izzatyny saklaýan müşrikler ogrynça etsede taryhda şu gürrüňler galypdyr. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselamyň ummatynda beýle dag ýaly beýik insanlar bolanlygyny Eý jemaatlar! Otuz-kyrk ýaşynda äri-heleýli bar, häzir-de eginbaşyň üstüne dawa bolup, Eginbaşyň üstüne-ha! O men aljakdym, sen äbermediň, şoň üstüne diýip, mydam öýleri galmagal bolup, mydam çaý, suw, nahar, gülüşik gezmelidir awulyk bolup gezipler. Haýsy bir ýaşuly, haýsy bir hajy däde, haýsy bir düşümli şu öýe girip düşündirmeli we şolara aýtmaly we şu öý islah bolmaly. We şu är heleýde kime baryp aýtmaly şu gürrüňleri. Hiç kime-de eşitdiren akla, şo durşuna narahatçylyk bilen barýar-da. Ýa müteessifana az adamyň içinde-de bolsa, hamany biri bilen sen guda boljak bolýaň. Üç-dört nefer gidýär, şo oglanyň ýa gyzyň daýzasyndan, gelnejesinden. O-da şol adamlardan ýeke, hamana men gowy ew maş geýjek, gowy öýde ýaşajak. Tarapyň öýüne barýar. Häzir damat bilen ýa gyz bilen kepleşen-ä. Gelenboýun aýdýar, olaň gap-penjarasy bijirek, öýleri bijirek, egin-maşlary bijirek.

Israf etýän adamlar bilen gatnaşýa, şolardan kem galmajak bolýa. Gatnaşmaň olar bilen. Kes araňy. Ýohuda tarapy aýt. O dükan saçan edýä, hemme zadynda, egin maşynda, öýüň mubulynda, perdesinde, gazada. Men bijire däldi, men Allahdan gorkýan. Niýe hiç bir utanjy ýok ki işiň? Öýdäki gelinleri-de aýtsyn, öýdäki balalarymyzy-da aýtsyn. Israf etýän adamlar bilen gatnaşmalydyr. Şolardan galmajak bolup, äpberip goýberýär. Heý, ora öýüň berekedini aýryp salyp, çörege hor etýän zatdyr-ha. Adamyň ahyratyny ýakýan zatdyr. Içdiçgin biz kyýamatda zendigi etmeli. Bu dünýä mugaddama. Görmeýäňmi, jowan oglanlar-da gidip dur. Görmeýäňmi, bir ýaşyndaky çaga gitýär şu dünýeden. Şu äsli zendigi kyýamatda.

Hudaý izzetiňizi artdyrsyn! Hudaý ýaşaýşyňyzy nurdan doly etsin! Hudaý ýaşaýşyňyzy bir biderek arhaw jyn eýerenleri Hudaý o arhawjyllaň hemmesini yzyna matrut etsin jan Hudaý! Hudaý ýaşaýşyňyzy nur bereketden doly.